Jipo mar Sabato ei Radio Ramogi. Jawinjo mawinja yo kinyi masani, amosi ni misawa kama wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok Naya Church, Naya District. Agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye okinyi masani, to kapok watimo kamano, we walam Nyasaye. Ruodhwa bende Nyasachwa. Goni erokamano Yesu Wuod Nyasaye nikech ing'won kendo iber gi lala. Tekoni ma notelo ni joote ka ndiko weche mantie e Biblos otelnwa kwadwa lero igi, niwira wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu wakwayo. Amen. Jahera ma winja yo kinyi ma sani, agombo mondo mi wapuonjre wach moro ni teko mar lemo. Teko mar lemo. Nitie teko ma iyudo ka ng'ato olamo Nyasaye. Nitie teko ma iyudo ka ng'ato lamo Nyasaye. E buk mar Tich Joote apar gauchiel ka isomo kare prariyo gabich to wacho wach mantiere gi nengo ahinya ni kar oduor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otue mamoko to chiko itgi winjogi. Nyithi Nyasaye kanisa mokwongo ka ochakore to chakore gi pek ahinya kendo aneno E buk mar Tich Joote ka indiko gi ng'at ma iluongo ni daktari ma nyinge Luka, uh, ka ndiko ni ng'at ma iluongo ni Theophilus, nyanonro mar Theophilus ok omiwa, to wang'eyo ni Theophilus ne en uh, jahera mar Yesu Kristo. Tiende ni ng'at ma ni indiko ni en jahera mar Yesu Kristo ma winjowa gi oko kanyo. Agombo mondo mi wapuonjre wach mar teko mar lemo. Kanisa obedo yie achiel kuom kinde mang'eny, kendo ka iparo ni e buk mar tich joote achiel wesne aboro, uh, nyithi Nyasaye kata kanisa mokwongo kata kanisa mar joote nok onego wuog Jerusalem nyaka uh, Roho Maler binegi. To e kinde mane obedo uh, gi romo mane gibedo gi romo mane iluongo ni Jerusalem Council ema ne gipogore mi wacho dhi olandore mi wacho wuok Jerusalem ka dhi ni jo Gentile. To wach nitiere e buk mar tich joote apar gauchiel kare achiel man gi nengo uh, apar gauchiel kare apar gauchiel man gi nengo owacho niya Chieng' moro kane oyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba, mane nigi jachien mamiyo koro wach. Ne okelo ni ruodhi mage ohala mang'eny kuom hulonegi gik mabiro timorenegi. Ne ojaluwo bang' Paulo kod bang'wa kokok niya, Jogi gin jotich Nyasaye maduong' moloyo, gilandonu kaka onego uyud warruok.

e nyim jong'ad bura ma jo-Rumi mi giwacho niya, Jogi gin jo-Yahudi, to gikelo koko e dalawa. Gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim wan jo-Rumi. Biblos owacho ni chieng' moro ka noyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba. Mane nigi jachien mamiyo koro wach. Kara jachien nyalo koro wach. Nitie ji ma oseluwo bishobe moko, bende nitie ji ma oseluwo pastere moko, nitiere ji ma oseluwo jonabi moko mana kaluwore gi honni ma gitimo. Tafwenyo kawuono ni kata mana jachien bende timo hono. Biblia osewacho ni chieng' moro kanoyudo wadhi kalemo Ne waromo gi nyako moro ma misumba ma ne nigi jachien mamiyo koro wach. Ne okelo ni ruodhi mage ohala mang'eny kuom hulonegi gik mabiro timorenegi. Nojaluwo bang' Paulo kod bang'wa, kokok matek niya, Jogi gin jotich Nyasaye maduong' moloyo. Gilandonu kaka onego uyud warruok. Notimo kamano nyaka chop Paulo nosin, mi owichore, mi owacho ni jachieno niya, Awachoni e nying Yesu Kristo Wuog oko kuom nyakoni. Eka jachien nowuok kuom nyakono mana gi sano. To kane joma nyakono tiyonegi ofwenyo ni yo mag giyudo godo hala koro rumo, ne gimako Paulo gi Sila ma giywayo nyaka ir jodongo e dier laru mar dala ma gidonjone gi weche mag miriambo ka giwacho niya, jogi gin jo-Yahudi to gikelo koko e dalawa. Gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim wan jo, uh, wan jorumi mano miyo jodongo nogolo chik mondo chwadgi kendo ka nosechwadgi to biblos wacho ni kar oduor tir paulo gi sila noyudo lemo kendo wer ni nyasaye ka joma otue mamoko to chiko itgi winjogi Amor gi Paulo misumba Nyasaye ma ka oterie jela to loko jela pulpit mar lamo Nyasaye. Amor gi Paulo kod Sila ma ka oketie jela to kalo bed kaka jok ma otwe to gin giloko mana jela obedo pulpit kama iyale wach Nyasaye. Ema Biblos wachon kar oduor tir. Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye ka joma otwe mamoko to chiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek mi mise mar jela ondekni. Gikanyono dhoudi duto mag jela noyawore kendo nyororo mag joma otwe nogonyore. Eka jarit jela nochiewo, kendo kane oneno ka dhout jela oyawore, nogalo ni joma otwe duto osepondo a, omiyo nowuodho liganglane mondo onegre godo. To Paulo nokok matek niya, Kik iketh dendi, wantie waduto. Eka jarit jela noluongo mondo okelne taya, kendo nopodho e tie Paulo gi Sila kokirni. Bang' mano nogolo igi oko, mi openjogi ni, Jodongo, Ere gima onego atim? Eka kwo. Ne gidwoke niya, Yie kuom Ruoth Yesu, eka inikwo kaachiel gi joodi. Kokalo kuom teko mar lemo johera, dhoudi duto mag jela noyawore. Kokalo kuom teko mar lemo johera, nyororo mag jok ma otwe nogonyore. Kokalo kuom teko mar lemo johera, aneno ka jarit jela opodho tie Paulo gi sila ka kirni kokalo kuom teko mar lemo johera aneno ka jo, uh, jarit jela odhi mi obatisi kendo ka isomo uh, wesne pradek to wacho bang' mano nogologi oko mopenjogi niya jodongo ere gima onego atim eka akuo ne gidwoke ni yie kuom ruoth yesu eka inikwo kaachiel gi joodi Eka ne gipuonje wach Ruoth kaachiel gi ji duto ma ne nie ode. Sanogo gotienono noterogi mi odhi olwokonigi dendgi kuonde ma noridhore, eka ne obatise kaachiel gi joode duto. Nokawo Paulo gi Sila motere e ode kendo miyogi chiemo mondo gicham. Nodoko mamor ahinya kaachiel gi joode nikech koro ne oyie kuom Nyasaye. Amor gi Paulo ng'at Nyasaye ma ka oteri e jela to ng'ato nyaka lokre. Bedo ne e jela kelo ohala ni Yesu Kristo. Samoro nyalo bedo ni in ema jachien oketi e jela, nyalo bedo jela mar kong'o. nyalo bedo jela mar chode nyalo bedo jela mar piny nyalo bedo jela mar neko nyalo bedo jela machal nade ma jachien oseketie amor gi ng'at nyasaye ma iluongo ni paulo ma ka ofwenyo ni entie jela to loko jela pulpit ma ilame nyasaye Jahera, abiro mondo mi apar ni okinyi masani ni walamo Nyasaye magolo ji e jela kendo keto ji kama ber. Walamo Nyasaye magolo ji e jela, bed jela mar chode, bed jela mar kong'o, bed jela mane ma jachien nyalo kete nyathine moro amora. Walamo Nyasaye magolo ji e jela mar pinyni kendo keto ji kama ber. Saye no mondo maki, saye no mondo siri, saye no mondo wuoth kodi, saye no mondo goli e, e jela mar piny nikech wakwayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa, goni erokamano nikech iber kendo iber manyaka chieng'. Yie mondo mi wapuonjre kuom teko mar lemo kaw nyathini moro mantie oko kanyo mano osebedo e jela mar piny akete e lweti make sire wuoth kode niwira wasayo kuom yie e nying jawarwa yesu akwayo amen mane wuoyo kodi en pasta dalmas odhiambo kawuok naya district naya church saye mondo gwedhu Saye mondo otelnu, saye mondo osiru e nying Ruoth Yesu. Amen. Mano ne jipo mar Sabato.
Kaka wuotho gi Yesu.